Nyadi nya meh chara aku chara penulung iya. Nyadi aku madahka iya anggap aku tu sebagai kaban ende tua. Iya nadai iya nadai nadai nama nadai dendam nadai whatsapp biasa kami dua. Nadai iya nemu utai nya salah ba iya deh. Sepengawa tu ke bisi dipeda bala ke meda ditu ke bisi ampit macha ampit meda pengatur nya. Kira ke pengawa tu dah settle lah enda agi. Kami dua nadai nadai masalah. Semina penanggul ditu mayuh orang luar aka meng api api ku tau meka nya. Umm orang kena paham nya. Orang kena paham.
Nyadi orang kena paham tadi aku nya sekali kuis reka. Enti sepuluh iko sida ikumen sepuluh iko nyadi aku ne sigi. Nah, dia dapat sati, aku kan nombor telefon, telefon aku dato.
Yang mana gek berandau. Nanti dek, nanti dek ngai tanya telefon aku, aku inbox dek, tu inbox uh, eh, jako jako eh, ba, ba cara messenger, ah personal. Nah, nah dia kelaya dek. Ya ya. Kita okey ka belaya.
I try my best untuk explain ngagai dek. Nama tu penyadi? Munyi ku sida, Orr, Cikgu, nama ti patut ngaga adik? Mengkedi ke betul peda madah aku? Patut aja cikgu meri warning dulu. Warning dini? Beri ba komen udah nya tadi. Au kontak iya dini ba messenger. Aw, nama agi chara deh? Nya alai beri peluang ngagai iya. Okey, nganti deh pandai aku ngundah deh meri nombor telefon aku meri deh masuk dalam grup WhatsApp kami. Dalam grup WhatsApp kami bisi lapan belas iku kami dia. Dek betindak nitih te kepadah dek, anak dek madah ke aku. Okay.
Ah, bisi siko da baik ku kia. Dek beti betindak da dek ke aku ngundah. Hmm. Ukai ku mencabar enda. Hmm. Sekali iya amai, ah jujur ke nembi iya nyata dek. Iya madah ke aku, anam ke nya udah cukup, dek ngemalu aku orang. Okay. Dek tu, dek madah aku ngemalu kia. Ah, membera kia. Okay, dek tu beri dek nombor telefon. Oh nya aku orang luar asal. Okay. Bisi si te video. Duit te video, tugas anu dek. Dek dewa manah ke ko, dek dewa ngajar ke ko, dek settle deh tu. Settle dia. Ngai nyadi cikgu ke bah. Mengkena cara deh. Udah, udah, udah comment deh? Udah. Messenger deh udah? Udah. Tapi enda balas ya. Enda ada balas ya.
Haa. Nya tega ga kami. Kami bisi perending, bisi SOP ke ko ngundah. Orang nya tadi enda ngau deh. Eh keperudi tu. Tu meh cikgu kati. Kena Engkah ngiga. baul Facebook. Sama lah engkah padah deh ngau engkah sama.
Kena kena ngiga nya tadi. Kena ngiga. Nya mah chara iya cikgu. Engkah Nah. baul Face. Sama lah chara aku kena padah deh nya. Nya lah tadi ngaga aku. Ya ya. Ah, nyadi aku tu tadi madah ke sida, semua utai nya udah digaga aku kena madah ke sida tang enti sida enda ninga tauka sida iya ngelaban, okey. Hmm. Ahh aku ngaga report polis tuan betungu ba mahkamah lah. So adakah utai ke udah di viral cikgu nya udah di settle enggau iya manah manah adakah ga ke viral tu di padam ataupun lekat ba Enti sida iya tadi meri kerejasama ngagai aku ahh aku sigi madam ka iya. Cikgu aku madah ahh sida so far sida iya nya tadi enda nemu ke utai enda nemu utai tu tadi salah. Ami ke sida iya meda video tu sida iya nemu nama teka deka ga the next ila. Ahh nyadi pengila lusa sema kita bisi ahh re-upload video aku. Eh dan kita udah delete kita mesti ingat cikgu tu chunto video nuan udah di delete aku nuan padam cikgu aku meri kerjasama anang dia enda meri kerjasama amai nya begeni kita ka nemu iya udah madam nya enti enda madah kitai iya jadi bisi sekeda enda didukung aku. Aaa ukum aku. Okay ko aku ngan iya. Dek deh kerja tak salah aku enda kesaman dek aku enda ngaga report polis ukum aku dalam sehari dek aaa share lima iti video PVP. Munyi ke nunda tang cara mendidik sedaya. Maioh meri ke sama ngan aku. Enda deh masalah nya cikgu ku sida. Okay. Maioh sida gaga aku meka nya. Nyadi tiap dalam berapa lama seminggu ko aku. Seminggu sida iya share share share share. Enda deh. Nadai peda penanggul, nadai peda iya sida, nadai kos iya. Nadai salah.
Nya utai chara ke betul. Nya chara ti ke betul ba. Munyi ke plan ku jaku tadi nganti aku ngerja pengawa tu as a producer nyau ngiga layak ngan kita. Manah aku dibuh nyadi producer. Badu belagu. Nadai guna. Laban tuju aku ke ngaga lagu kena merindang orang, ka bekaul enggau orang. Nya teruk ke nya that is a my objective now. Laban dulu objective kitai ka ngulihka untung ari segi duit enggau teripnye segi nadai. Uhh nyual uhh nama nya uhh ngeluarka lagu ba youtube pan untung iya berapa aja. Uhh nganti baka satu ribu uhh satu juta view untung baru satu ribu ringgit munyi kepada aku dulu nya. Masa ni siku view meda baru kosong perbulan kosong kosong satu sen. Nya kebuah tadi, enti orang komen komen enda manah semua nya jaku chukup jai nadai basa aku madahka sida iya aku ngah meda kitai jaku enda manah. Please.
Uhh. Anang jaku mung kinya. Tang enti dia majak majak jaku jai jaku jai jaku jai aku block. Enda rugi aku lenyau kosong pun kosong satu sen.
Ari pada iya tadi taja pun iya subscribe aku ukai ku jaku semua enda. Biar iya nibuh meda aku empu. Dari dari pada orang orang bukai legi manyuh macha komen nya kena meh. Ah iya. Nya ngemalu ke kitai bansa. Nemu deh. Ya ya ya.
Okay okay. Nyadi ojektif aku ngaga tau tadi ka ngerapit ka kaul au ka kitai begulai manah basa pangan diri nemu adat asal kitai Iban baka pingat tuai nya. Ah asal kitai reni penatai kitai mengkeni mengkeni pemanah tang dia bejaku nya baka nama jaku dia. Reti ngentarik utai ke regaga aku tetarik nadai meh nyapa ojetif. Ari dih ke beja aku kuchau kuchau bejai aku bejai semua orang nyedia ngagai isu nyedia manah aku block deh. Enggai ke pegila lusa nyu nyu makin jadi jadi. Majek mayuh agi orang ke nya nadai rugi. Laban duit is a ukai ukai nama ngagai deh. Ukai ojektif utama kitai ngereja pengua tu as a youtuber. Yap aku la. Aku tu tadi ngeluar ka lagu ba youtuber atau pun pinga tuai ba youtuber. My ojektif is a satu aku ka meda lagu tu ka pinga tuai tu nyadi siti platform endur kitai tu tadi beperindang, endur kitai tu bekaul, bekempit nemu adat asal kitai Iban. That is a nilai value ti cukup tinggi di dalam youtuber.
Aku setuju nya. Ukai semina kitai ka ngulihka duit aja no. Ulih dia duit tang nganti jaku baka nama dia. Pun nadai guna juga. Nadai guna. Betul betul. Ha nyadi aku meda utai nya tadi uhh patut di set ka kitai semua lah kitai bansa enda kira ade uhh rindi penatai enda ngira nya lah ha. Uhh kitai tu tadi enggau bansa bukai kitai bulai manah. Uhh anang kitai menggunakan media sosial tu kitai pala kitai besaut jaku. Mung kitai belayar. Keyboard warrior.
Dalam subscriber cigu nya ke komen ba lagu tauka ba pinga tuai bisi bansa melayu? Nya sigi bisi.
Bisi. Bisi bansa melayu bansa ba bansa ko sigi bisi. Nya la nya utai ti cukup manah la kan. Ya. Enda enda walaupun kitai masuk ke utai nya dalam bahasa kitai Iban mm. tang bisi bansa bukai sama meda sama support pengawa kitai. Ya. Nya utai. Bansa bukai respect kitai tang bansa Iban kadang-kadang nya. Jaku jait eh. Ba aku manah iya tu di blur ja nibu nibu meda aku tu lah. Laba kerja iya ngaga provokasi ja lah. Kitai kan meda orang ke betul-betul manah ati ke rindu begulai kitai ka rindu bekaban enggau kitai. Kitai nyadi youtuber tu rindu bekaban enggau semua orang bah. Nyadi ngatai bisi bonus eh duit that is a bonus. Kita panggil ke duit betul. Nyadi objektif kitai tadi ukai semina kitai ka ke duin nya tang objektif kitai ka ngerapitka kaul, nyadika endur kitai beperindang, kitai nemu adat bansa kitai. Nya nya nya tuju ke enda dipeda orang, iya iya.
Lagipun baka chunto tua aku sebagai pengurus channel Panggau Libau enggau cikgu sebagai pengurus PBP enggau ruai rumah penyakitai, okey channel tua ngemansut utai ti sama. Okey Ask Kita mega nemu Pengaul Iban masa ke utai Iban ti lama lama pia mega enggau cikgu so reti ku ti ku cikgu tu tadi ok baka pinga tuai ok baka aku aku agi biak suba aku nampit ninga cerita empulu to nampit ku ninga cerita empulu tang apabila ari pansut ke cikgu baru ba youtube aku ulih ninga ari pun satu sampai cerita empulu nya habis. Berapa bangga aja aku. Kenyanya. So bakenya mega utai bukai menyuh cikgu tadi ukai tuju ngagi duit tang tuju ya ngagi semua kita ke bala bala subscriber nya tadi ulih meda utai ke dipansut ka kami kenya ya media sosial ya ah media sosial ya laban nama uhh bala subscriber tu baka engku cikgu aku banding ka engku uhh dalam whatsapp ataupun ba komen iya kan sida akan Bujang pegari ngaga cerita tu. Bujang pegari mansik cerita tu. Bujang pegari uji nanya ba orang tuai baka ni cerita menua tu. Baka nya. So sida iya request. So bereti tadi sida iya deka meda utai kitai barat uhh adat sereta cerita kitai lama-lama. Baka nya tadi nah cikgu nah. So baka nya alai nya tadi. So ngagi ngagi bala subscriber ke komen ke nama ne manah nya tadi enti ulih. Enti bisi tanda puas ati direct terus WhatsApp agi kitai lo neh. Enti anang ba komen nya laban ba komen nya orang mayuh macha nyu nak manah. Jaku kameh aaa jaku jai ke ngutuk orang enti ulih anang semua kitai nemu jaku mung nya deh. Nama tu teka kitai tu tadi aaa nganti kitai kritik aaa ambil ke contoh lah diatu selalu deh bejaku api enda terang lah uji bela terang agi aaa bisi solution utai nya kitai nerima nya kitai nerima. Komen kom.

Padah ke chara ti dikena nembiak rebak baru ti deka ngangkatka diri nyadi artis kitai Iban, jaku peransang. Okey, jaku peransang ari sida iya. Laban jaku nya Cikgu, nembiak rebak nembiak rebak baru ke kami tu chukup mayuh deka nyadi artis. Okey, enda ngira ba studio entu, studio nya, studio tu, studio nya. Bagi pengalaman Cikgu tadi, laban mayuh nembiak rebak baru ngerekam ba Cikgu lalu masukka single ke jari empu. So, kiraka. Ti nama nya chara kena ngangkat ke diri ngagai diri sendiri? Chara kena ngangkat ke diri empu anang lembau belajar. Anang malu belajar, anang malu betanya enggau orang. Nganti deka nyadi penyanyi enti mesti selalu enggau pekit belagu. Udah deh enggau pekit belagu nganti orang mesti komen juri meri komen dinga manah-manah. uhh nyadi ari utai nya tadi siti belajar utai ke enda betul ba dek awakka dek ulih improve. Satu kedua dek belajar ari youtube. Youtube buka aja mayuh amai. Ok teknik belagu teknik penafasan ok dek main music pun ke nya baca book peda dalam youtube uh then nanya orang ke bisi pengalaman ok uh ok bisi uh udah dipeda pemujur ngangkat penyanyi bukai uh enti kitai tu tadi uh ngai ninga jaku orang uh nya tadi kitai majak ke diri empu uh pedis kitai satu kedua kitai tu malu ka ka belajar. Malu ka belajar, malu ka enggau orang pekit belagu, enda ulih mujur iya. Baka ni diatu aku sigi meri peluang ngagai semua orang ti nama nya ka belagu datai kitu enda free lah tang aku meri rate ti pemadu murah ngagai sida iya. Tembu siti lagu ari A sampai Z satu ribu aja. Okay nyadi siti lagu iya ngaga musik dua ratus lima puluh, recording dua ratus, mixing mastering dua ratus lima puluh, Shooting video klip seratus setengah enggau editing gitar nya tadi enggau program muzik lah dua ratus lima puluh. Chukup murah nya. Chukup murah nyadi editing nya pun seratus lima puluh anu meda. Nyadi aka package nya tadi package ke pemadu iya murah. Enti sema deka ngaga video klip ke embar agi enda bisi bajet seratus ribu dek madah aku lah. Aku ulih adjust iya manah agi. Grammar manah grammer. A bisi story board, story board maksud nya bisi lakonan. Ya, cerita. Aku ulih ngambi a a pelakon indu, pelakon laki, cerita that is a di dalam filem ku mai kitai hmm. story board hmm. di dalam video clip a ku mai kitai okay, story board. Okay. Dek belagulah. A dek belagu jadi bisi story board cerita penceritaan dia. Nya ku mai orang hmm. story board. A ulih mengisahkan cerita lagu nya. Ya, tang regai maragi. Hmm. A ulih. Lepas mai di kos nah. A mai kos kita ngaji orang. Aaa orang ke enggau kami ramai nya mungkin nya ga meh pengawa okey ulih aaa course nya besai agi lah aaa okey tarik agi.
Okey soalan seterusnya entera belakon enggau belagu cikgu lebih rindu ngadu ke sepengawa siti ni laban aku meda cikgu tu ba belakon pan mega landik belagu pan mega landik. Aaa iya bisi ke apesan ti kediri empu lah. Baka ba belagu tu tadi nan sigi munyi ka talent aku nya sigi bisi dia. Nya sigi nulis da deka la. Tang baka belakon tu tadi bisi ga pelandik aku mimit nya dia tang bedau datai ba tikas ti ku meri ku melayu membanggakan la. uhh Jadi utai nya tadi uhh peda aku enti bisi peluang dudi ari ila uhh nan sigi aku ka nganga ngaga kedua dua la. Belagu enggau belakon tu tang aku lebih ngagai belagu lah naka ditu. Rindu agi pengawa mega nya. Pengawa belagu. So belakon nya ila cikgu empu ataupun cikgu ngambi orang bukai? Iya mayuh chara.
Aku empu belagu belakon aku as a producer ngajar ngambi orang belakon. Oh okey okey okey.
So dalam perancangan lah nya tadi udah bisi udah bisi idea lah nya tadi. Soalan nombor dua penudi perkembangan terbaru ari PBP. Ok nyadi cerita pemadu ari pemadu baru ari PBP diatu kami aaa semina ngeluarka lagu lagu single ba YouTube. Ok nyadi baka ke aaa baru dikeluar aku lagu Merlin. Lagu Merlin lagu viral orang inya tadi bisi lagu sapa agi ha. Ke sida ke bukai baka lagu Billy G lagu beribu-ribu bisi ba YouTube dia lah mayuh aja dia belagu. Billy Gerawat sama sama kaban ku sama enggau Pegip Lagu suba. Oh ya sida Sebastian Nyintak da keluar ku Sebastian Sanggau uhh mayuh aja dia lagu sida Pobi pun bisi okay bisi dikeluar ku dia. Okay okay so sida iya. mansutka siti lagu nya aja. Baka nya arti iya tadi. Aaa pansut siti-siti.
Siti siti-siti. Tembu keluar ke si tembu keluar tembu keluar hmm. nganti nadai penanggul pagila aku uh, ngeluarka lagu uh, baru ga lagu Carlos uh, lagu diberi nama Sakit Angau. Hmm. Lagu rancak nya. Ah rancak. Ya, kan lagu rancak. Ah, okay.
okay. Last sekali. Jaku pesan nuju semua ti rinduka pengawa belagu. Ok jaku pesan aku ngagai semua ti rinduka pengawa belagu sukung meh industri muzik kitai ngena chara kitai tu tadi uhh beri komen teransang ok udah nya tadi anak skip iklan ok udah nya tau share tau like awak ku tanya tadi uhh nama nya tadi. View anak sikit bikela awak kitai nyata deh tau meri peransang ngagai kitai ke ngaga serika rekaman iya lah as a youtuber mungkin nya nyadi nya mah aku meri terima kasih ngagai semua bala kita ti udah subscribe channel PVP taja baru setaun lebih setaun lebih udah datai enam setaun bulan berapa start setaun lepas baru setaun lebih bulan berapa aku bulan bulan dua aku start. Au, oh, laban agi aku ari nya. Aku meda channel dek. Ah kesai ku dulu gek pengol ibau nah. Jauh dulu.
Jauh dulu. Subscribe dek udah cukup mayuh maya nya. Ku oh, baru start zero. Okey.
so cikgu masa nya maya kadok kitu nya nah. Ah ya ya betul ah. betul. Ya ya. Aku semua ingat kadok laban indai kadok nya bisi meda cerita bah bulan tujuh bulan lap, bulan lapan sering aku. Ah, around nya lah. Ah, bulan lapan. Laban aku mayuh Mayuh channel maya nya uhh channel pvp kena delete aku enda nyadi channel uhh pvp official delete aku orang nya sebedau nya bisi siti da ruai rumah panjai pan delete aku orang nya ruai rumah panjai tu siti da account tu aku meh ninggal ka ruai rumah panjai kitai nya uhh so da tu bisi niti channel ruai rumah panjai iya tiga iti channel udah di delete aku uhh udah aku delete nya semua tadi baru aku uhh. Ngaga channel baru channel pvp. Nyadi channel pvp tu tadi di di monitor sida sida ari OSM lagu lagu dia. Nyadi Roy Rumah Panjai tu tadi kediri ku empu lah ngeluar ka pinga tuai. Nya ga.
So pvp ke diatu nya sigi. Sah rasmi kena main lah. Ya ya betul betul ha laban suba pedis ka monetize bisi setting enda betul lah nyadi youtuber tu pun mayuh penanggul nya mung iko tadi aku empu emba lala nyau suba bisi lima puluh ribu subscribe dah mayuh delete
bisi siti da nama agi suba mayuh bisi ditu magang ne ka penda di delete magang magang laban nya tadi lah. Utai nya mayuh meh penanggul eh. Enti deh meda uhh nya kebuah orang nganti uhh deh meda tu sebab uhh uhh tu nadai guna tu nadai guna tu official uhh tu meh lala tu eh. Tu udah delete nadai agi tu delete nadai agi tu delete nadai agi.